Ewo tutu gblɔm mele. Tafla tie nye mate ma ɖe o. Nenye be maɖe srɔ̃ le kɔƒe sia mea, menye ame abe wò ene maɖe abe srɔ̃ ene o. Kpɔ wò ɖa, nu ka wɔ ge mele gbagblii o?

Elo eya si me ale bena wòadi nanewo aƒle esi míaɖa le fianyi sia. Enye wome se. Fofonye nye ame sia. Leke nèfɔ ɖo? Mefɔ nyuie. Ee, Rosa dadawò nye a? Ee, dadanye nye, gake mele aƒe me fifia o, eya si me heyi nanewo ƒle ge esi míaɖa le ɣetrɔ sia. Edo goa? Ã, enyo, ɛɛ, nenye aganene si wòagbɔ tso asia me ale bena míayi atrɔ ava. Nyemenya o. Taflatse kuxi aɖe lia? Ao, magblɔ be ao. Kuxi aɖeke meli o. Ekpɔkpɔe nye nye kuxia. Magblɔe na wò ale be dadawòa, edzɔ tsugbe abe wò ene. Ɛɛ, nyemele nya si gblɔm nèlea gɔme sem o. Melɔ̃ dadawa, eye medi be maɖee. Wòanye srɔ̃nye, anɔ gbɔnye. Ɛɛ, ɛhɛ, Rose dadanya, ɛɛ, akpe na Mawu. Wɔe zɔ. Ɖee nènya ma? Nyemenya o. Ne gbɔva, gblɔ nɛ be Chioma, Chioma, kple fofoa, eye va dzii. Ɛm, ɛm, leke woawɔ akpɔ mi? Míegale tɔtrɔ ge ava. Enyo, ku ɣi meli o. Ne gbɔ va kɔa, mele aŋe ade ge nɛ. Míatrɔ ava, ne sea, míatrɔ ava. Bye bye. Ee, Rose, eh, hã, bene vovɔ. Esia enye míaƒe nya. Ɛ̃, nenye be nenemae miegblɔe ne gamea su koa, ate ŋu adzɔ faa. Edzɔ dzi nam. Nenye be mia katã mile dugamea, ne game sua, miaɖi tsa ahe va nɔ nye kpɔm ɖa. Ŋ, eye ma, akpe papa. Enyo. Nye ŋutɔ hã mele susu wɔm ale bena madzi ɖetugbui aɖe maɖe. Nao nuka, papa? Nenye be esia tae nègbe bena yemele dugame yi ge oa? Tsiɔ ma anɔ afi sia eye wòanɔ nu ɖam nɔ, anɔ tsi kum nɔ, anɔ nu sia nu wɔm nɔ le afi sia. Papa, nya si gblɔm wò ŋutɔ nèlia, be yeadzi ɖetugbui aɖe ne yeaɖe nya sese na wò ŋutɔa? Nu ka ta nàƒo nu nam nenema? Ẽ, nènya nyuie bena tɔwòe menye. Nèle nu ƒom nam abe eviwò menye ene. Ẽ, nèɖo la kpɔ ɖokuiwò dzi. Miɖe asi le nunye, ale bena nye hã mawɔ nye agbe. Agbe sia, afi sia ko wole, megale afi aɖeke ake o. Mele tsitsim vɔ miɖe asi le nunye, nye hã maɖu agbe vi aɖe hafi makue. Masha ŋi vie. Papa, ame aɖeke mele wò nya gbem o. Papa, nu ka ta nèle ɖetugbui ƒe nya gblɔm? Ã, made bubu nu o. Nenye be èbe yeaɖe srɔ̃, ame aɖeke megbe o. Le kɔƒe sia katã mea, nàkpɔ wò ha me eye nàɖe. Esia de bubu nu o. Nèle gbɔgblɔm be yeadzi ɖetugbui eye yeaɖe da ɖe aƒe sia me, eye ne míawo míedzo eye míetrɔ gbɔ va aƒe sia mea, Leke míele yɔ ge ɖo? Míanɔ alo ŋkɔ ka míayɔ nɛ? Miɖe mɔ nam magblɔ na mi. Nyemele dzidzim be matsi kaba o. Elabena ne meva yi ɖe nyaŋga heda ɖe aƒe sia mea, esia awɔe bena maku kaba. Ẽ, maku kaba. Ɖetugbivi ɖe ge mele, ame aɖeke magbe nam o. Mekae miawo mienye? Abe yewoa gbe nam ale be mava yi ɖe nya ŋga hã esime ke ɖetugbiviwo lia? Miawo ya miele ɖetugbiviwo dim be miaɖe mi be nye ya maɖe nya ŋga. Mi be nye ya maɖe nya ŋga. Esia gɔme ɖe? Nye hã ɖetugbivi ɖe ge mele. Ɖetugbiviwo xɔna ame nyuie tsɔ wu nya ŋga. eye matrɔ agbɔ va ɖekadze me. Esi awɔe be na nye hã nyemaku kaba o, makpɔtɔ anɔ gãwui da ɖe lãme ase nam, mi be nyama va yi ɖe nyanga, tagbɔ eku na mia, mi ɖe asi le nunye. Hee, mi dɔn vɔ, ɖeke mi le nu sia wɔ ge ɖe o. Nya ke nye nya siawo katã? Padrivi sia be nuka? Fofonye wo tafla tse míeɖo la do gbe ɖa lo. Míatɔ mo gbɔ le gbegblẽm nɛ.
Vi alo. Nyɔlɔlɔa. Ɛɛ ɛɛ. Leke ne fɔn ɖo? Ah, míawo hã míele nyuie. Míawo ya míekpɔtɔ le kɔƒea me. Kɔƒea me míele ma, eh, míele gbɔgbɔ ge. Eh, nye hã melɔ, mua. Nye lɔlɔ ye ma, ebe magbɔ. Mele afi aɖeke yi ge o lo, ye hã nenɔ afi ma. Nenɔ afi ma ye nègblɔa? Eh, fo gã, ye hã nenɔ afi ma lo. Gblɔ nɛ be tɔwo ƒe aƒe me ye nèle. Meɖo la nɔ dzi tsim na o.
Nyemelɔ̃ nya si gblɔm nèle o. Ɖe asi le ame sia ŋu nɔvinye. Gake ame míele yi ge ava yi kpɔ srɔ̃nye. Fɔvi gbɔ dzi ɖi. Nu ka ƒe dzi tsim nèle nenema? Wò ŋutɔ nènya be melɔ̃e. Hm, nènyae. Meɖo la dzo le kɔƒe sia me etsɔ ŋdi kanya. Mase nu.
Meɖo la dzo le kɔƒe sia me tsɔ ŋdi kanya meke le wòkɔ ge. Enye le ʋua ku ge, enye aɖe gbe hafi. Ewe le ʋua ku ge. Esia ta ne le esia wɔm ɖo alo? Wo hã nye mekplɔ yi kɔƒe aɖe me hafi ne va yi ɖe srɔ̃ wa. Aha, nye hã tsu ɖe nye ya. Ɖekakpui nyakpɔ aɖe va dzi o, va dzi meka. Ɖekakpui aɖe nyam le kɔƒe sia me kake eva nɔ nye dzi ma. Gblɔe nam, ɖekakpui ka wònye va dzim. Ele yeƒe ŋkɔ yɔm, ele yeƒe ŋkɔ yɔm vɔa, mm, eyɔ ŋkɔ aɖe, eyɔ ŋkɔ aɖe, meŋlɔ be ŋkɔ, meŋlɔ be vɔa gake ele kɔƒe sia me, ebe le yi ge agatrɔ ava ke, menye ame bubu wònye o. Gake nye menye o lo, vɔa atrɔ ava, me, nyemekpɔe kpɔ o. Mekpɔe kpɔ, enu ko ƒom nèle. Enya siwo katã nèle gbɔgblɔm be ɖekakpuia menye ame bubu o, nèle to ɖom ɖokuiwòa? Ele tɔtrɔ ge va be yeanɔ te ko. Dadanye, ne èkpɔ ɖekakpui aɖe, boga aɖe ŋutɔ wònyi ne ekpɔ ge. Nèle nu ƒom nenema be ɖekakpuia nya kpɔ, esime wòva ɖokuiwò ya nèle ekpɔm, megale naneke kpɔm to vo nɛ o. Nye ya nyemevo ɖe nya siwo katã gblɔm nèle nu o loo, esi Mawu tsɔ nam ameaxɔe nenema, esia ye dze nam. Kpɔ ɖa dɔ yi le afi ma. Mebe ɖekakpuia nya kpɔ. Ɖekakpuia edzɔ ɖeka. Neva wotɔ nele kpɔ ge ne.